Ýutupda şeýle bir zat çykar ýa-da TikTokda bir TikToker biri bar, TikTokermi, YouTubermi nämemi. Bir haramzadaň biri laý. Tipi muny bir urupmyşynlar. Ýene näme edipmişinler diýip. 9 aýlyk biri bar. Olam şo barada gürleýär-de. Aýt bu şatlyk bilen guwanjyň edeni ýene nämeden dip. Asyl muny anyklap görseň, muny özbekler gelip urupdyr-a muny. Näme üçin sebäbi özbeklere degipdir. Özbek halky malades dogry etipdir. Uran bolsa kör bolmaly eken. Şol oglanlar Ýöne türkmenler men sizlerde diýýänleri. Neujeli bir şey diýip bir terden agzyny ak gelse-de, gara gelse-de bir Näme gelse-de gürläp oturýarlar-da adamlar-da. Şony tutup alyp baryp baryp depe saçyny bar, syryp üstüne süýüp bar, çumasyny çykaryp bolanokmaýyn. Agzy bir bolup bilemizokmaýyn. Men haýranam sizlere bar. Näme şoň ýaly ýa şo dereje bilen gorkakmy siz? Arman men şuna daşa ýurda gidip bilemok. Ýol ýapyk. Şu gidibilsem bar, bilýän-de näme etjegim bar. Men beý diýsem-ä, urşuň, gyrlyşyň ýene nämediň diýemok. Ýöne do togo stepeni bar, nerwa degýän adamlar bolýar. Haramzadalar bar. Ýekeje birine çumasyny çykarsaň bar, türkmenli agzy bir bolsaňyz bar. Galanlar bar, bytnamam bilmeýär şolar. Ya gorkak olsa gorkak diýip o. Barana dälsiňiz gezip görende. Bagyşlaň, gaty görme. Pert düşünmeň şu şundan geldi o. O çesni slow aýdaý. Owur türküň birem awy kellesi gidenmi, nämedenmi bilen. Aýjalar türkler ýalaýa, ýalaýa diýýäler olin bara. Hakykdan ýalaýan ekeniňiz bara sizlerem bara türküm. A maňa wideo iberýäň sen türk haram ejeň aýtmaýyn bile. Maňa nämä goýberýäň o wideoňy men başyma ýapaýyn seň wideoňy reklama edeýin mu. Ýalasaň özüň üçin ýalaýansyňda. Aýtdym o bir türkmeniň gutaran jeleplerem a bar owadan owadan janniçka bolup bar togsan altmyş togsana meňzäp gidipdir diýýän o öňküler bar hemme gyzlara diýemok ýene. Diýmek ýalaýan ekeniňiz daraý malades eý wara diliňiz bilen wara aý bile nädip nahar iýip bolýaraý sizler bilen bile adamlaram o haramzada birem wara reklama edip geçdou menem wara eýle beýle ýene näme diýip aýak alynda diňe reklama edýär sag bol taňyr ýalkasyn oňadan halal eken malades ola ba. Eý bir adamlar bara haýran galmalyw bileň hudaý barow her hili adam barow ýer ýüzünde neujeli bara men otursam tursam bara şu ýerimde pikir edýänow agzybirje bolup bir narmanca götüňizi gysyp bileňmi Ýörseňiz bolanokmaý bir okaýanlar bir sagamanja okuwyňyzy dynyp bir bir zat bolsady ýurt eýle ýurt beýle ýurt näme diýip ýurduň gara hiç kimiň günäsi ýok siz doganyň aýtmaýyn çagalar sizde günä bar gürleýän adamlara diýýän gürleýänlere diýýän siz ýalak bara haramzadalaryň derdinden Ejeň gömeýin bile. Diýmejek zadyny diýdirjek bolýaňyz da. Jaňam edýän bolýan bar. Türkiýäň içinde jaň etdirýänmi köpüsine bar. Tyçyp, gaçyp bar. Ýer tapamzok diýýäler bile. Dalbaýoby baryňyzam bara. Şu çykyş edýänler ýene baryňyzam diýsem hemme türkmenler diýip düşünme. Sizede degişli bir normal türkmen ýaşaýan adamlar. Sizede degişli ýerini aýdaýyn. Siz nähili adam? Siz gorkakmy? Ýa gorkak dämi? Başdaky diýişim ýaly urşup zat edip näme edip men sizi urşa çagyrammy? Newžel agzybir bolup durup bara. Janyň ýananok aý bile. Men janymy ýanyp barýar, hudaý bar, janymy ýanýar, men namys edýän. Dogan sen biraz şu daşa ýurtda bolsam da şumatda şolaň ýanyna. Tutup alyp bar, üstüne siýip bar, gerek agzyna da bererdim şolaň. Bagyşlaň bolýan bar. Türkün halka gyzyň aýtmaýyn bile, türkmeniň üstüne güljek bolýa, sizem öz üstüňizden güldüriňde ýörüň. Türkün prezidenti ma ýybanutmy diýenler olar. Dalboýy prezidentler barmy ka diýenler. Murtuň gömeýi bilen murt bile. Dalban bile pidaraz prezidenti bar diýýär şoňa. Ýuwşel görene şo zatlary men şoň ornuna bolsam, eý, bara gidiň öz ýurduňyzda ediň diýerdim. Deport edip goýbererdim. Lan şoň o zat gerek gel, olar türkmen üstüne güljek bolýarlar. Sizem baryp güldüriňde ölüň bolýaň. Öz üstüňizden güldürmäň o. Bu käbir adamlar oýnap oýnap oýnap soňra zyňyşlar ýalyk bolýaňyz. Düşündiňizmi? Gowşy döwletlerden mysal getirip görüň, käbir döwletler bar. Türklerde iki topar halk ýaşaýar diýär. Biri kürt, biri türk diýýär. Şu kürt halkynyň watany ýok diýýär. Gedaý, sergezdan diýýär. Hemme zady bitdirip beren şu kürtler diýýär, köpüsi diýýär. Şoň ýaly sergezdan bolmagyňyzy isleýäňiz diýýär. O çykyş edip gürleýän adamlar bar-a, haramzadalar, olaryň watany, mekany ýok. Erbet zatlar diýýärler diýip. Siziň watanyňyz bar, mekanyňyz bar. O haramlar ölýär, ölýär, ölse de bar, olary ýerem, gabaram bar, kabul etmez. E, Türkmeniň topragy olardan geçdi. Ýöne siz türkmenler sizden geçen aga türkmen topragy. Oturup şöyle bile pikirlep görün. O näme öldü ýene näme etdi plan etdi diýerler. Ölen bolsa jaýy jennet bolsun. Kim olara arak içip öl diýipdir. Jaýy jennetinde gör dogdaga barandyr şolar. Gat görmän bolýar. Musulmançylykda da galarmaz. Arak içip durup Ölen adamlar. Arak içip arak. Lüboy netçi de vardı ol. Şuna 10 oğlan değil, 40 oğlan, 100 oğlan değil. Keselden kutulacak olup, arak içtiler, öldüler değil. Şolar cınada da kabul etmez. Hep şu Hudaýynyň üstüne güne ýükleýän bolup ýükleýär. Mellişin şeý diýýär. O baryp pahyrsyrap o pahyr knopkany basyp käbirleriniz. Mellişin arak içip öleýin. Dogda gideýin, gideýin men gerek bolsa. E, arak içip ölsem. Hudaý saklasyn. Hä men kellem işleýär. Men samsyk däl. Düşündiňizmi? Gaty görmäň, waprosyňyz bolsa-da ine nomer jaň edäýin. Ýazarsyňyz kommentariýada, eý Şatlk sen kelläňi üýtgäpdir, eýle-beýle. Şu erbet kommentariý ýazýanlara-da diýýän, içiňiz ýanýar. Götüňiz bişsin. Gaýratyňyza jaň ediň. Jaň ediň lişni. Güý ejeňizden dogulmadyk ýaly eder. Ew maňa video ýüwere haramzada. Bärde bir kysy eşekler ama olaňkyny ýalap beräý. Haram bile. Öte geçen gözüm gaty görme, hemme kime diýemok. Halal türkmen halkyna diňe gowulyk isleýän. Allajan ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Bagyşlan. Videony doly we dogry düşünip, manysyna ýetip Anygyna ýetip kommentariý ýazyň. Bizler boş many mazmunyny bilmän ýetmän kommentariý ýazyp oturmaň. Ýazyber tapawudy ýok. Söw, gygyr. Men dwajdy trijdy erbet diýenlere. Sag boluň.